नमस्कार दर्शक बंधु अहाँ सबके गोर चुके गोर लागे छी और होली के समय छै अहाँ सबके ढेर सारा हम अपना टीम के तरफ से होली के शुभकामना दै छी होली केना केना मनेलहुँ अहाँ सबसे जानै लए चाहब खुशियोके त्यौहार छै धूमधामसँ मनायब लड़ाइ झगड़ा नहि करब किएकि होली खुशियोके त्यौहार छै गिला सिकवा एहि त्यौहारमे सब दूर करै छै आ दुश्मन भी दोस्तसँ दोस्त बनिके गले मिलै छै तऽ हम मंगला ढोरबा हम मनसुखा आ कैमरामैन मंगरुआ यऽ जे कैमरा पकड़ने है ओकरोसँ अहाँके मिलायब तऽ हम जानै चाहब ढोरा जी से सबसे पहिले जे हमर पैघ कलाकार छथि ढोरा जी- नमस्कार श्रोता बंधु अपने के गोर छू के प्रणाम कर रहल छी हम ढोरापुर के ढोरबा अपन बाबू के बेटा होली के ढेर सारा और अपने सबके होली के ढेर सारा शुभ- शुभकामना दऽ रहल छी नीक जकाँ अपने सब होली मनेने हैब आ चाहे काल्हिओ लोक सब मनेतै हाँ। आ तऽ नीक जकाँ मनाएब अपने सब आ होली के आनंद लेब पूरा हाँ, आओ तो मंगला जी से रूबरू करवावे छी मंगला जी हाँ हाँ दर्शक बंधु लोग- नमस्कार प्रणाम दर्शक बंधु हम छी मंगला ई चेहरा वेशभूषा से तो पहचाने तो नहीं है लेकिन आवाज से तो जरूर पहचान जाए तऽ होलीके ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा शुभकामना सब गोटेके दऽ रहल छी जते भी हमर यूट्यूब फैमिली छी सब्सक्राइबर छी सब गोटेके होलीके हार्दिक हार्दिक शुभकामना दऽ रहल छी पूरे मैथिली कॉमेडी यूट्यूब टीमके तरफसँ ढोरबा मंगला और मनसुखा। मनसुखा मंगरुआ ई चारू कोइके तरफसँ होलीके हार्दिक हार्दिक शुभकामना दऽ रहल छी अहाँ तऽ सबके। आउ हम अ, मंगरुआ जी कैमरा मैन छथि ओहो कैमरा पकड़ने छथि उनसे मुलाकात कराबै छी तो देखियो मंगरुआ जी हाँ जी कहियो तो कुछ कहे चाहबे दरअसल बंधु के देखियो अभी तो हम कुछ कहला नहीं चाहे छी किया होली के त्योहार में अभी मतलब बुझते छिए यानी खेने पीने छिए अगर उल्टा सुल्टा कने बज उज जाए तो अहाँ सब क्षमा चाहे छी अहाँ सबके होली के ढेर सारा शुभकामना दऽ रहल छी हाँ। और अहाँ सब केना केना होली खेल रहल छी इहो कमेंट में जरूर बताएब और हम सब देखियो कत- कतौ लड़ाई झगड़ा मर- मतलब माराई पी- लड़ाई पीटी नहीं केलिए हन अहाँ सबसे एतबा दरकार विनती है कि अहाँ सब होली खेलू बढ़िया से खेलू और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करब आ पूरे टीम के तरफ से देख लियो थोड़ा जी रंग लगा ओ ये अबीर लगा रहल छै यो मिथिला के होली छै तो देखियो यहाँ पे झोराय जी मंगला जी आ मंगरुआ जी सब बैठल छथिन अपन गांव में देखियो यह गांव छै झोराय जी के देखे छियै ए, और सामने घर देखे छियै व्हाइट कलर के झोराय जी के घर या

तऽ मंगला जी हाँ हाँ तऽ दर्शक बंधु के की अ, होली के की कहला चाहबे अहाँ सब कुछ जोगिरा भऽ जाए कुछ गीत भऽ जाए तऽ एगो जोगिरा सुना दियो अपने तरफ से चलू ओ मिथिला मे ओ मिथिला मे राम खेलैया होली मिथिला मे